Hello, nan rak dam cia maw? Dr. Pari ka si. Tutan ka rak chim dingmi cu 2019 novel coronavirus kong ka rak chim lai. Coronaviruses kan timi hna hi aa bu in ummi viruses an si. Coronavirus kan tinak sullam cu uh, corona timi cu Latin hol a si i siangpahrang suiluchin tinak a si, crown tinak a si. Mah viruses pawl hi saram in minung ah a rak um deuhmi an si. Cun an protein kha crown he ai lo ca coronavirus tin an ti. Amina novel ti an hei punsinak cu novel virus timi cu virus a hlan i rak theihcia bal lomi hmuh tharmi kha novel virus an ti caah Amina 2019 novel coronavirus ti a si. Mah coronavirus phunphun ah hin kan theimi SARS coronavirus te hna, MERS coronavirus te hna a um. Cun atu 2019 December i kan hmuh tharmi hi uh, 2019 novel coronavirus ti a si. Mah coronavirus uh, 2019 hi khoika in dah ai thok kan ti ahcun China ram Wuhan khua in ai thokmi a si. Mah Wuhan khua hin market pakhat um. Mah market ah cun saram a nungmi le rili nga pawl an zuarnak hmun a si. Maka i rian a ṭuanmi pawl tam nawn kha an dam lo i pneumonia an ngei. Mah hna cu theih balmi pneumonia a si lo a hrik viruses an hmuhmi kha investigation te hna an hei tuah ah khan a min ah 2019 coronavirus tiin an bunh. Mah hi zei in dah a thawk ti hi theihfian a si lo. A hlan deuh khan cun rul in ai thawkmi te hna maw an ti. Cun atu an hei ruat ning lai cem ahcun papalak in ai thawkmi. A karlak ah khan papalak in minung karlak ah khan pakhat thil pakhat khat te middleman kan timi zei in dah papalak in minung a kal hlan ah khan zei saram ah dah lut ti kha theihfian a si rih lo. Coronavirus kan timi cu zoonotic disease a si. Zoonotic timi cu uh, saram i zawtnak ummi minung i va kalmi kha a si. Mah ca cun saram in minung ah a kal. Atu cu minung mah Wuhan i a zawmi pawl kha anmah a zawmi lawng kha si loin anmah an innchungkhar te hna uh, sizung i rian a ṭuantu pawl hna khan mah bantuk ṭhiamṭhiam virus an hmuh tikah khan minung in minung chawnh khawh a si cang ti a si. Atu ah hin atu tiang February ni kua tiang ah hin cun vawleicung ah hin minung thong sawm thum le thong sarih leng cu 2019 novel coronavirus nih hin confirm case uh, um cang ti si mah hin zariat thlei nih cun thihnak zong an tong uh, China long siloin uh, vole pum uh, pulukka han uh, akar chang le atu hi WHO nih cun emergency ah an phuan cang zeitindah kan i chawn khawh ning a si timi ah khan a dam lomi a cil an cil in kan i chawn khawh an khak in kan i chawn khawh ma a dam lomi a thawt suah thli kan dawp khan kan i kan i chawn khawh cun a tongtham tu kan si ahcun kan i kan i chawn kho a tlawm bik ah fit ruk in kan i neih ahcun mah ha kan i chawn kho ti si zawtnak umtuning a langnak zeitindah kan taksa a lang lai kan ti ahcun respiratory le um, gastrointestinal in a lang respiratory kan timi ah khan uh, a cunglei le a tanglei in kan hei ṭhen ṭhan lai theihfiannak dingah A cunglei kan timi ahcun hi kan hnar in thli kan dawp, droplets an khum i te hna in kan asilole thil kan va tongh i kan tonghnak ah khan mah viruses kha um i kan kaa le kan hnar le kan mit te hna kan tong ahcun khakha kan neih khawh. Cunglei kan timi cu kan hnar in kan orbawm tiang kha a phan a si ahcun uh, respiratory mild uh, respiratory disease ti bantuk kan ngei lai mah cu cumpi bantuk tlangrai bantuk khi kan um lai uh, kan hrom a fak lai uh, kan hnar kan hnap ti chuak lai uh, kan tha a di lai uh, te khan kan um lai fever te hna song kha uh, rifan te hna song ha kan ngei kho ma kha mild diseases respiratory disease kan ti me si

kidney failure te hna um lai thinak tiang hmuh khawmi si mah kha severe respiratory syndrome pneumonia ma bantuk i wuhan i a thimi pawl kha an si zeitindah kan i check kho lai kan ti ahcun kan pharyngeal swab test an ti le mah kha kan

damnak sii um maw kan ti ahcun mah hi damnak sii zong hi hmuh a si lo ca hin ṭih a nung khunnak cu si a um rih rih lo na te khan supportive treatment tu khan sizung ah cun pek a si supportive treatment ti tikah khan ti tampi kan ding lai kan taksa khan ti kha kan chambau ter ding a si lo hydration kan maintain lai tinak cu cun damlo bantuk hi cumpi tlangrai bantuk kan um ahcun kan i din lai rest a hau ibuprofen te hna acetaminophen te hna zong kan i khawh lai cun hika in thei dingmi cu aspirin kha kan i ding a si lo hrimhrim cun tikhu te hna kha kan dawp lai cun damlo ciami ma a ngei ciami kan si ahcun mask kha ṭha tein kan hman lai ziati cun kan zawtnak shik virus kha midang kha kan chawnh lonak hnga mask kha kan i tuah lai Le hika ka video i a biapi cemmi cu zeitindah kan i runven ningcang ding a si lai ti kha si ziah ticun vaccine zong kakuai si zong um rih lo damnak si zong um rih lo cahan runven ningcang kha biapi bik cem cu si zeitindah kan i runven ding pakhatnak ah cun mask te hna tissue te hna cun handkerchief te hna kan hmang lai cun hospital sizung i rian ṭuanmi kan si ahcun PPE in ti le personal protective equipments se hna kha kan hmang lai ṭha tein damlo tawngtham pengmi kan si ahcun damlo pakhat kan tong hnu ah khan khan akar lakah khan chapiat le ti in ṭawl kha si le hmansilaw mah kan tuah kho silo asilo ahcun hand rub kan hmang lai hand rub tiah khan hand sanitizer ka ti duhnak a si le mah kha sanitizer sa so kha a si man san tlai lo alcohol based at least 60% 70% alcohol based hand rub kha man a hau lai cun kut kan ṭol tikah khan chapia the ṭha ten running water a kan ṭol lai le um, at least a tlawm chema kul second kul cu thiang tein kan ṭawl lai. Kan kutkhan, kan mit te hna, kan hnar te hna, kan kaa te hna kha kan tong lai lo. Ziaticun viruses a zawm i mah 2019 corona virus kha a va khuh lai le a zawt mah viruses kha mah bantuk surface cungah hin a few hours kha a nung kho ti si caah khan mah ha kan i ralring lai. Cun ka rak chim ban cia bantuk khan saram in minung ah an lut mi kan ti tikah khan sa kan i me ah arti kan i me ah khan thiang tein le min tein kan chuan lai le ma hnu lawng cun kan ei lai cun a herh tuk lo ahcun saram kha tong tham ding si lai lo man silo kan rian tuan mi kha live animals he a nungmi saram he rian ṭuanmi kan si ahcun mask hna ṭhat in tuah kut hna chapet in ṭawl mah bantuk vialte ha kan tuah peng lai le mah 2019 novel coronavirus hi update kan tuah ping lai le atu hi atu hi February ni kwa asile mah hnu zongah hin thil zong kha update a um peng lai ca khan ai thleng khomi si vaccines ka kwai si zong hmu khomi si ca khan kan rak update ṭhan peng lai kai lawm bye bye